Так, әзерме без? Ага. Без әзер. Да. Без әзер. Без әзер. Конечно. Әйе. Хәерле көн, дуслар. Күптән без инде сезнең белән очрашкан юк иде. Шуңа күрә хәерле көннәр телибез барчагызга. Э, җәй айлары яхшы үтсен. Ә без сезнең белән үзебезнең челленджларыбызны башлап җибәрәбез. Где моя обувь? Безгә карагыз әле киемнәребезгә. Без бүген тырышып, бер төрле киенергә, бер төстә булырга тырыштык. Шуңа күрә э, безнең э, челленджыбызның төп мәсьәләсе без бүген пешерәбез. Пешерәбез печенье. Клубничное. Юк инде, клубничный түгел. Э, безнең печеньеның исеме аталачак Кер- ежики дип. Кирпи. Кирпе. Ёжик маленький на ног.

Менә мин шушы майны алам һәрвакыт, бәрәкәтле майын, әйме? Ул миңа нык ошый, шуңа күрә аңардан бик яхшы килеп чыгачак безнең керпебез. Май кирәк булачак, күкәй, чикләвек. Зубочистка. Зубочисткасы шулай ук кирәк булачак. Безгә кирәк булачак шоколад. Шоколад. Әйе. Тоз. Мука. Әлбәттә, онсыз бер нәрсә булмый. Әйме? Мука. Иләп куйдым мин аны, чистартып. Күрдеңме? Да. Это колобок, Катикка. Әйе, шулай иттерербез. Ина, чубол. Тоз. Хәм Безгә шикәр кирәкмени? Майны мин алдан ук әзерләп куйдым, чөнки ул иреде, аны тун киенә эшләп булмый. Ул инде хәзер ясарга әзер. Камилә безнең зубочисткаларны ала башлаган. Әле алда әле зубочисткаларга вакыт җитәр. Менә шушы пластик савытка без хәзер салабыз майны. Әйдә беренче майдан башлыйк. Ой, гафу ит, кызым. Син бигрәк матурсың бүген. Син бигрәк матур. Туктале. Самир, майны ачабыз. Ага. 200 грамм майны җибәрәбез безнең савытка. Җибәрәбезме? Гар. Бисмиллах рахман рахим. Әйтегез әле бисмилла. Бисмиллах э, Камилә. Амин. Ярар, мам. Әйбәт, әйбәт. Әйбәт. Менә. Хәзер ашыкма, Самир, миксер белән син эшләрсең. Мин сиңа шуңа күрә аның синең янга куйдым да. Майны салдык. Инде хәзер салабыз күкәйне. Стаканның өчтән бер өлешенә монда шикәр тутырылган һәм шушы шикәрне җибәрәбез безнең савытка. Ашыкма әле. Ашыкма, Самир. Әйдә.

Йомырка кушабыз, Самир. Булды, инде булды, улым, булды, булды. Хай, йомырка кушыйк. Йомырка сытабыз. Яичко. Сыттык. Хәзер ваниль шикәрне җибәрәбез. Ваниль? Әйе, ваниль. Исенә-исенә кара. Самир, Ванильный вкусный. М-м, син беләсең, малай? Ваниль. Әйдә, барсын да салып бетерәбез ул монда менә 15 грамм. Глотиксе. Әйдә, салып бетер. 15 грамм. Монда әзрәк тә булды. Можно я посыпать? Хәзер Әйе. Тагын бер тапкыр Самир безнең бу бу- бутый. Әйдә. Мату, әй, әй, әй. Ашыкма, яме? Ашыкма. Кара, Самир, син гомер буе кондитер булып эшләгән кебек. Булды. Менә бит ничек яхшы килеп чыга синең, ә? Булды. Куеп торабыз. Бер бал кашыгы разрыхлитель салабыз. Кто? Мама, очень вкусно. Понюхай. О, ванили секеле. А, а мне? Да, очень вкусно. Так, бер бал кашыгы булырга. Это что, мука? Бу разрыхлитель. Әйе, монсыз булмый. Замир, сине. Булдым нормаль. Менә кирәкмәгән онга өрмиләр ул. Ана туда или туда? Онга салабыз. Әйе, салдык. Онга салдык. Онны бутадык. Хәзер Самир тоз сала. Әйдәгез бутыйк та камыр булып чыксын инде бу, ярыймы? Ашап карагыз әле тәмлеме? Менә шулай итеп, безнең э, камырыбыз әзер. Без инде хәзер шуңардан кечкенә генә түгәрәк ясыйбыз. Ә түгәрәгебез нәрсәгә килеп чыга? Нәрсәгә әйләнә безнең? Әйдә. Кечкенә колобок. Кечкенә колобок ясыйсың да, улым? Колобок. Не путяйка. Менә, менә кара кара ничек матур була. Менә тот әле. Ха, бурынын ясап куй да, ул синең керпегә әйләнә.

Керпеләребезне ясап бетерәбез. Безнең керпеләр әзер. Без бик тырыштык. Алар төрле-төрле булдылар. Безнең керпеләр мичтә, ә без шул вакыт инде керпеләрнең э, Бизәнгечләрен әзерлибез. Беренчедән, аларны безнең керпеләребезне бизәр өчен безгә кирәк була шоколад һәм сөт. Бәрәкәтле сөте буңа бик тә килешер. Безгә кирәк була шоколад. Шоколадны менә шушы савытка җибәрәбез хәзер. Бераз сөт кушабыз. А можно я наложу? Булды. Идео. Хәзер безнең сөттебез шоколад белән эри дә, бик тәмле, тәмле, тәмле. А потом клик. Ха, ябыйм кызым, ябыйм. Ха, без аны плитәгә җибәрәбез. Плита? Ә шул вакыт Самир чикләвекләрне изә. Булды. Булды. Бу моның ваклыгы безгә җитә. А можно я сегодня могу? Менә, балалар, безнең керпеләр пеште. 180 градуста 15 минут пешердек. Әзер. Хәзер без үзебезнең керпеләребезне бизибез. Мине тыңлап торсагыз, барсын да аңларсыз. Менә керпене хәзер алабыз, шунда салабыз. Зубочисткалар алгач, без үзебезнең шоколадны эреттек. Сөт салып. Сөт салып эреттек. Әйдәгез менә ясап карыйк бер сынга. Так. Менә, күрдеңме? Булды. Хәзер күзләр ясыйбыз. Самир, күзләр ясап куйыйк әле, улым. Менә шушы зубочистканы аласың. Әйе, ал, ал, шушында аласың. Бәйя. Ой, нинди матур күзле керпе. Инде борынын ясап куйыйк. Менә шулай. Менә, менә, менә, менә. Аркасына гына сип. Ага. Ой, күзенә дә сиптең. Кай әле. Кара, кара, ашыкма, ашыкма. Тимә, тимә күзенә. Менә. Самирның кирпесе әзер.

Без тагы яңадан яңа челленджлар әзерлибез сезгә.